Hello, this is a bilingual introduction to the exhibition Golwg ar Gelf 2021. We will start in Welsh. Helo, cyflwyniad dwyieithog i'r arddangosfa Golwg ar Gelf 2021. Siamai Meinir a Hewn, ni mae heddi nawr i drafod uh, Golwg ar Gelf, arddangosfa flynyddol i ni'n cael yng Ngholeg Celf Abertawe, um, y Met Caerdydd a um, Coleg Sir Gar ar y cyd efo y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yym felly yym fi'n darlithio yng Ngholeg Celf Abertawe yy Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a'n rôl i yw i arwen ar yr elfen Cymra'g yn y brifysgol. Ie a fi yn yym darlithio yn Ysgol Gerdded Dylunio Caerdydd a yn debyg i ti Gwen yn rôl i yw i ddarparu Gymra'g ar draws y cyrsie israddedig fyn 'na. Enw fi Meinir Mathias a dwi'n uh, gweithio yn yr Ysgol Gael Gaerfyrddin yn Coleg Sir Gar um, a mae rôl fi'n eitha debyg hefyd. Fi'n gweithio ar draws y cyrsiau Cymraeg. Gret, oce.
Okay. So, um, ni wedi bod yn gwneud golwg ar gelf nawr yn dyn ni am sawl blwyddyn. Fi'n credu hwn i'r pumed, os fi'n cofio'n iawn, a gan amla, yn dweud, pryd i ni mewn byd sydd ddim yn rhithiol yw ni'n neud e yn fyw fel ryw fath o pop up on'd yfe? A ma'r pop up yy mae'n myn' i Gyrdydd ma' fe'n myn' i Gyfyrddin mae'n do- mynd i Abertawe yym ac o so mae'n rwbeth itha yy fe- lle organig yw'r gair yfe? Yy gan amla on'd yfe? Ydi, a fi'n credu b- beth da beth sy 'di bod yn gweitho fi'n credu yn dda am am y cyfres ni 'di bod yn neud lan tan nawr yw y ffaith bod y Mae myfyrwyr sydd gyda gwaith gorffenedig yn gallu dangos eu gwaith hwnna, a hefyd gwaith arbrofol. So, mae fe'n gyfle da i myfyrwyr fod wedi fel cael ymateb um, am gwaith cyn ei cael ei gwblhau fe bethau, sydd yn rili, rili ddefnyddiol. Mm. A mae'n cyfle da hefyd i wneud y cysylltiadau yna gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg ar draws y, y gwahanol colegau sydd yn peth braf. Ie.
A llynedd nethon ni ymateb yn rhithiol a odd e'n odd e popeth yn rithiol amdano ymateb i'r arddangosfa a phopeth a on' withodd e mewn mewn ryw ffordd yym ond 'le ni nawr ni'n mynd at y cwmni broffesiynol i neud y gwaith i ni ac yn mynd i yym roi'r arddangosfa ar-lein a fe fydd ar-lein am sbel a felly Yym ie so fe- beth ma' hwnna fel fel ma' hwnna myn' i ddatblygu chi'n meddwl? Wel fi'n credu ma' fe'n brofiad unwaith eto profiad arbennig i'r myfyrwyr yndyw e i fod gallu deall beth yw e fel i weithio ar y cwmni yym yy sydd yn paratoi gwaith ar gyfer arddangos e ma' ma' ma' ma' lot o ddysgu ga'l ei wneud jyst yn yn trwy'r broses 'na a fi'n credu yym paratoi gwaith hefyd i i fynd ar-lein ma' hwnna'n sgil sydd bydd bydd gofyn am y fath 'ma o sgilie mewn i'r dyfodol fi'n credu. Mm. Ond mae'n cyfle da i um, mwy o bobl gweld yr arddangosfa hefyd. Mae'n ar-lein, so gallu fe mynd tra mor, gallu fe mynd o draws y byd. Felly yeah. unrhyw un um, y dilyn y link i weld yr arddangosfa sydd yn, yeah. sydd yn peth da fi'n meddwl. Ie, yeah, yeah. a hefyd nawr, mae e dal yn mynd i fod yn arbrofol, fel wedys ti Huw, mae dal gallu fod gwaith gwrthfynedig neu gwaith llyfr braslunio neu hyd yn oed gwaith uh, paratoi, yn tyfe, a, a na bwriad yr arddangosfa yma, yn tyfe? yn sicr, a o'n i'n sôn bod um, yn amlwg ni'n nid yn rhithiol, ond mae dyn ni fel capacity i ddangos gwaith 3D hefyd o ran fideo hefyd sydd yn bethau.
And now for the introduction in English. We're here today to talk about Golwg ar Gelf, which is an annual exhibition that we put on, uh, an annual art exhibition actually, that we put on jointly between um,